Häerzlech wëllkomm zréck bei der neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Gilles a mam Pühühühühüt. Gudde Moien. Bonjour. An du? Ma jo, selbstverständlech, wonnerprächteg hei. Ja, Wat leeft, mäi Frënd?
Oh jo, dat wonnerschéint trist Wieder, Reen. Hm. Wär ideal fir Metall ze lauschteren, mee komescherweis hu mer haut dat haut net. Hu mer haut dat net.
An dee wäert ech elo natierlech am Graf ëmdréine fir déi, wou net méi ënnert eis sinn. Mä mir hunn natierlech ganz vill nach ëmmer iwwer Metal ze zielen, mee. Et ginn natierlech och nach aner Museksrichtunge wou e Metaller muss lauschteren oder zumindest sech vun anere Saache kann influenzéiere loossen, well mir lauschteren och net nämme Metall.
A ech mengen esou gëtt et deene meeschten dobaussen. A ech mengen jiddweree ka Metal lauschteren, jiddwereen wat och dann, also jiddwereen deen eise Podcast lauschtert, lauschtert och héchstwahrscheinlech Metal. Awer ech si mer zimmlech sécher dat och jiddwereen do nach aner Saachen a senger Diskographie doheem huet, ne? Dat wëll ech awer staark hoffen, well Sou schéin de Metall ass, sou sou sättegend kann et awer ginn, wann s de wierklech ëmmer dat selwer dat selwecht lauschters. Jo, heiansdo muss een eng kleng Ofwiesslung mat dra bréngen. Absolut, absolut. Do do fält mer direkt an, weess de, an der Zäit, wann s de dann esou an dengen an denger an denger metallescher Jugend waars an dann hues de dann Leit kennegeléiert, déi och Metall gelauscht hunn, dann ass halt gär emmer dee Saz gefall an ech mengen, mir hunn en och schonn e puermol hei gesot, sou, Jo! Ech lauschteren just Metal an ech kenne soss näischt aaneschters an esou esou Dude, du wees dass de dass de mech am gang bass unzeléien, well keen lauschtert just eng Saach. Dat Ja, ass ja, ja. zimmlech trist u sech. Et ginn genan ganz vill verschidde Genren u Musek dobaussen, queesch duerch de Gaart, nach méi komplex an nach méi duercherneen wéi de Metal et u sech ass an mir wollten dat an enger Ah, solle mer et eng, eng Series nennen? Mir nennen et einfach den Non-Metal Stuff. An Genau. dat, dat kann wahrscheinlech eppes ginn, wat mer ëmmer erëm wäerten updaten, Mindestens eemol am Joer vläicht sou eng äh, Dat puer kéint ee gut Saachen maachen. dranbréngen. well äh, wéi gesot, et kënnt wéi am Metall ëmmer s- nei Saache bäi. Ob et Pop ass, ob et, keng Ahnung, Synthwave ass, ob et Gothic ass, ganz egal. Et, a mir hunn eis do natierlech net nëmme elo hei fir schlauer gemeet, mee mir hunn natierlech och scho Saachen am Viraus schonn éiweg gelauschtert an hu mer gesot, mir deelen dat mol hei mat an kucke mol, wéi d'Reaktioune sinn. An vläicht kennt de Pit och Bands, wou ech net kennen oder Songwriter, wat och ëmmer, an ech warscheinlech och. Bestëmmt.
Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ich will ich mein, mal hoffen.
Auch schon, äh, ja, da muss man gucken. Ne? Ich meine, wir kennen allen zwei ein bisschen Eis, Eis Guen. Ne? Äh, viele Sachen von denen, was du leuchtest, äh, kenne ich zum Beispiel nicht. Und, äh, ja, ich muss auch so, dass, dass der Moment vielleicht auch nicht unbedingt Menges. Ne? So, genauso wie Sachen, die ich leuchten, ohne Dinge. Ne? Mhm. Mehr, wir wollen einfach die Leute ein bisschen auch Aner Abléck an d'Musek weisen, ne? Dat ass elo, also dat ass elo net onbedéngt, wéi soll ech soen, elo esou 0815 Popmusek, wéi se vläicht am Radio leeft. Kann awer och drënner virkommen, ne? Ech wëll dat elo net schlecht schwätzen oder esou, ne? Ech mengen, do kann een och vläicht een oder aner Iwwerraschung fir d'Leit dobausse waarden, ne? Mee mir wollen einfach e bësse weisen, wat, wat mir nach esou lauschteren. An dann hoffen, datt, datt d'Leit dat vläicht och e bësse gefält, déi Serie hei. Jo, ech denke schonn.
Et mengen, wa mer do missen e Punkt nennen, wou wichteg ass, fir iwwer allgemeng Musek ze schwätzen, kënne mer eigentlech genau esou gutt erëm zeréckgoen un eis ufanks Kontakter mat der Musek. Jo, genau dat wollt ech och virschloen. An dat ass, mengen ech, extrem wichteg. Mir kennen eis jo natierlech och schonn iwwer méi wéi 20 Joer elo, Mee mir hunn doudsécher doheem aus aner Museksinfluenzen héieren, wéi mer se elo hunn, gell? An wann ech elo do, wann ech elo just u mech kucken, gell, mäi Papp, deen huet halt ëmmer gären Hard Rock, Seventies, esou Saache gelauschtert, awer dann och esou, esou ganz ech wëll net soe bizar, awer instrumental Legende wéi Mike Oldfield ass bei eis rop a rof gelaf. Well fir déi, wou net wësse ween dat ass, äh, ech mengen Tubular Bells ass äh, war mat eng eent vun deenen éischte Stécker, wat méi wéi 20 Minutten e Lidd war. Dat ass deemools guer net gaangen. Just fir e Beispill ze nennen. Wat d'Leit bestëmmt kennen, wat se vläicht net wëssen, dat dat vum Mike Oldfield ass, dat ass den Intro-Song vum Film The Exorcist. Stëmmt, jo.
Dat ass vun him, dat ass och, genau, genau, dat ass och, meng, dat ass den éischt Lidd, meng ech esouguer, drop. Jo, et si jo just zwee Lidder. Jo, jo, dat ass jo am Fong schonn. Exzeptionell, ne, fir déi Zäit, absolut. Daueren dausende Stonnen an, jo.
Esou Saache si bei eis gelaf, Foreigner, meng Mamm huet gären franséische Pop gelauschtert. Wéi gesot, ech sinn awer do e bësse méi, ech wëll net soe just francophone, awer franséisch Musek war och ëmmer wichteg an natierlech italienesch Musek duerch mäi familiäre Background. Dat sinn da sou Saache wou s de an der Zäit wouer geholl hues an dat war einfach do, weess de. Dat war einfach do, dat war esou wéi en, ech nennen dat ëmmer gär sou Liftmusik-Effekt, sou dass do, wann et net do ass, ass net schlëmm, mee et ass awer do an et ass angenehm. Mhm, Einfach well et esou ass a well et sech natierlech ufillt. D'Leit, dass gutt Hannergrondmusek sou fir Voilà, voilà. am Lafen ze loossen. Voilà. Komescherweis muss ech soen, elo sinn ech ganz oft am Gaang Saachen ze sichen, wou, Merde, Merde, wéi ech kleng war, ass dat an dat Lidd Gelaf an ech, wéi wëlls de dorop kommen? Hie verréicht seng Elteren esou, déi scho selwer guer keng Anung méi hunn, wat dat war. Esou, ech, ech weess net méi, wat dat ass, gell? An dann begees dech dann do op eng Sich a vläicht fënns de et dann erëm. Oder heiansdo esouguer an engem Restaurant ass mer dat scho geschitt. Esou, wow, da kommen der déck vill Gedanken an, an Mémoire erëm zeréck, wou s de denks esou, Ja, dat do kennen ech u sech just. Ja, muss schnell den Handy huelen a Shazam kucken. Ja, voilà. An, äh, wéi heescht dat Lidd?
Klar, kuck. U sech e ganz interessante Programm, deen eis och ganz oft schonn d'Liewe gerett huet, muss ech soen. Ja, ja, ja, dat stëmmt. Wéi war dat da bei dir esou? Wat, wat, wat ass doheem da sou vu Musek gelaf oder an dengen Ufanksjoren, wou s de Musek wouergeholl hues? Dat ass am Fong zimmlech spéit komm, dat ass am Fong wierklech eréischt esou a meng wierklech ufanks, ufanks Teenager-Joren hunn ech mech e bësse méi fir Musek interesséiert, virdrunner bal guer net. Dat ass awer elo och net vu mengen Elteren aus komm. Mäi Papp lauschtert an sech zimmlech random Musek, dat kann, muss mir einfach gefalen, gell. Hien ass elo net grouss, grousse Musekslauschterer. Awer en hat och seit Plackespiller mat mat Phil Collins an so weide ne. Ja. Äh, meng Mam ass eich der Deitsch Deitsch Schlagermusik, Volksmusik ja. an so ne. Dat war datlech net so menges ne. Mech war eich der méi vu mengen äh, vu mengen Brider beaflosst ginn, Di och mhm. schon gut Steck mir all sinn wie ech ne, Di da schon äh, ja, am Rock an der Wee waren der 7scher 16scher Joren. Äh, dat ass halt och dat wat ech äh, vill rakom sinn ne äh, ech war och mat Rockmusik warch äh, als éischter Verbindung kom ne dann man man new metal war mir eich dengen an äh, war an de metal rakom ass an dann nun new metal äh, dann mé so richtung alternative rock gängen mhm. so, so mod sache wie bei you hat placebo an so weiter ne alles chains an so sachen och schon den ja, ja, natürlich äh, mhm. äh, sowieso ne An dann wollt ech awer och déi ganz Rees maachen duerch duerch d'Sixties an d'Seventies. Ja. An esou en an dat war dann ech si ganz grousse Beatles Fan. Ech liiben d'Beatles wierklech. Ech mengen du bass nach méi e groussen The Doors Fan wéi s de Beatles Fan bass. Jo, déi wollt ech egal wéi och erwähnen ne. Ech mengen Äh, The Doors, wien se net kennt, äh, Selwer eng Band aus äh, 60er, 70 Joren, Psychedelic Rock kann e soen. Ne? Man Jim Morris en immens charismatesche Sänger gewicht. Äh, ech géif soen den Debutalbum vun The Doors ass nach bis haut mein Lieblingsmusikalbum of all time. Jo, do meng ech muss ech mech dozou gesellen. Jo, people are strange when you're a stranger. Jo, jo, dat war den zweeten Album. Stëmmt, fuck.
Ech scho gutt rëm de Malheur gemeet an alles falsch. Tamagotchi. Dat éischt an d'Fan ass esou och dat dat dat Düstert, psychedelesch an düster gläichzäiteg gemëscht, gell? Dat ass bis haut ass dat esou eng. Mega awesome Atmosphär, ne? An och wien, wien dat Lidd The End kënnt, äh, weess vu wat ech schwätze gell. Äh, 10 Minutten laang Rees duerch, duerch all méigleches. Dat ja. Lied ass äh, hu mir jo och schon oft viel, ganz philosophéiert ganz ja. viel driwer philosophéiert. Dat, äh, dat Lied ass u sech en, en den Opbau zum Orgasmus ass eis schon méi wie ja, enke bewusst Lied ass wie Sex.
Lied ass wie Sex, voilà. An ähm, ja do. Do schléissen ech mech dem Pit gären un. Ech war zwar lo éischter deen wou Grunge sinn ech am Fong réischt erakomm jo soi-disant dono duerch dech well ech dech och sou mhm. kenne geléiert hunn an där Phas. Ech wosst wéi Nirvana war, mee du hues halt ni de Lien gemeet, äh, okay wat maachen déi do eigentlech? dat war schon dat war schon ball äh, ich mengen wann du wie man melo doheem gell äh, du hast da wie gesot viel glam an so sache gelaf auch hanno da war nirwana schon zu soft dofir ja, ja, me, ja, ja. me och och de doors sinn sinn och ganz viel doheem gelaf uh, an ja ich fangen zi verschiedene sachen die muss ein verheeren hun oder de beatles natürlich dann selbstverständlich so gut absolut an ähm, Ah, Queen Queen och absolut ja, Queen, ja. Queen.
Queen sinn ze recht mi spéit drop kom awer wou se dann bis äh, ger gewonnen hat sinn och ganz ganz ganz viel gelëscht dat ge mhm. och phänomenal ja.
Et huet den he so Phasen Ech menggen ähm, sinn noch iwwer Zelo war Melo hei fäerdeg si mat der Episode ophuelen. Well ech hunn och elo scho laang keen The Doors méi gelauschtert an elo wou mer e bëssen driwwer geschwat hunn, ass erëm esou klenge ja. Funken Interesse erëm esou, Ja, oh, obwuel ja, ech se ja, ja. alles och alles och schonn dausendmol gelauschtert hunn, mee esou, hm. Ech kennen d'Lieder all guer auswenneg. Ich mein, du kannst och all matsange mengen ech. Ja, ja, ja, Zum Deel. ja. Den eenzegen Album wou wou wou wou wou ech lo muss soen, wou ech net esou waarm domat gi sinn, dat war dat war den den Soft Parade. Soft Parade, obwuel den Ja. denken ech
Momenter net so gut fir Di an. Ja ja an dann okay Lider äh, Alben wie LA Woman oder se so. Ja geil einfach geil. Mee,
wéi, wéi der wahrscheinlich ich könnt denken hu man natürlich och äh, fir fir dëst Thema eng Spotify lecht wie dat Traditioun ass hei am Podcast gemet, ähm, déi mer dann iwwer die nächst äh, Joren eventuell och werden ëmmer em updaten. An sinn halt e puer interessant Sachen dabei. Ich mengen, so krass gemëcht ja, ja. lecht kucken, dat se so krass. Das, das ähm, ech hun se schon puer Mol ugespielt fir an allem halt die Sache wo de Petra gemet huet, weil du awer vieles dabei ass wo ech lo vum Nu mir fleitschen heieren an so, mé nie wirklich gelauscht dat hunn. An jo, ech géing soen, mir kënne mol vläicht esou e puer interessant Pärelen erauspicken, wat mengs de? Saachen, wou eis dann natierlech och verbannen. Ech gesi grad hei op Nummer 3 steet eppes, wat eis ganz wichteg ass.
Ganz vill Leit kënnen näischt domat ufänken. An awer, an awer, ech mengen, dass dass och vill vill Leit dobaussen, déi eise Podcast lauschteren, wéint der Metal Story och enorme Björk-Fan sinn.

méi Fan vun senge fréiere Saachen. Mat den neie Saache ginn ech einfach net esou wierklech waarm gell. Ech spieren dat wëg dat ass eng geil Atmosphär Dir opgebaut ass, awer sou Dir éischt véier Albumen äh, vu Björk, dat ass fir mech so den den non plus ultra trotzdem. Mm -hmm. Ja da ginn ech der recht. Bon, ech hat lo an dës Lëscht hat ech äh, dat Lied Pagan Poetry, dat war dat éischt Lied. Dat ass och geil, ja. Dat éischt Lied, mat deem ech a Kontakt komm sinn, Wat d'Björk war. An mäin éischte Gedanke war, dat weess ech nach, well meng Fra seet et haut nach, Wéi kanns du esou eppes lauschteren? Wat ass dat fir eng Stëmm? Déi huet jo wierklech déi ultra bizar an awer och familiär Stëmm. Ja, kléngt och einfach oft. Déi Wand géif falsch sangen, wat am Fong awer net mécht, sou dass dat, wat mer mat verschidde Leit vläicht net eens ginn. Ech fannen, dat ass och genau dat, wat Björk ausmécht. Ech menge, wann s de géings, wann s de géings egal wat fir ee Lidd vun him huelen, du géings en anere Sänger dohinner setzen, dat géing an, an der Mass ënnergoen. An du héiers och heiansdo den, den Accent héiers de och heiansdo eraus, wat mech awer guer net stéiert. Ech fannen dat déck, déck cool an iergendwéi, iergendwéi süß och, keng Ahnung. Jo, wéi der héiert, mir schwärmen hei ganz vill iwwer Björk. Mir hu Björk och live gesinn, virun 3 Joer ass et elo scho meng ech hier. Ass scho esou laang hier?
Ass scho laang hier, bah jo, zwee Joer ass elo näischt gelaf. Esou krass et och ass, ech mengen et si schonn 3 Joer hier. Et war och e ganz eloquente Concert, kann een esou soen. Spirituellen Erfarung esou, jo. Jo, jo, jo, ganz vill Lidder gespillt, wou mir kennen, op nei Reprisen, wou mer natierlech, ech mengen. Natierlech erwaart sech dat keen. Du hoffs, dass de déi Lidder héiers, wou s de och gings am Radio héieren oder op der CD dervun him. Mee esou ass d'Björk net. An dofir ass dat och grad esou gutt, mengen ech. Dat hat schonn eppes. War schonn eng Erfarung. Gutt. Jo, absolut.
Wat hu mer dann nach an där Lëscht elo, wann s de mer e bëssen. Ma da waart, ech kucke mol eng Kéier. Wat huet mäi gudde Pit dann dragesat? Oh, wat hunn ech alles dragesat? Wat hu mer do? Jo, behal mer. Beatles, The Doors, uh, Radiohead, wie ich sech ugekënnecht hun. Johnny Cash, sinn Johnny ja. Cash Fan äh, och äh, schon ganz ger seg ähm, seg American rein an hat den American mm. One bis American 5 an dat fan noch immens ziemlich perélech Albumen, deelweis auch immens trist An äh, melancholesch Albume gell. An ass American Four, The Man Comes Around ass och mat ee vun mengem Lieblingsalbumen vun him gell.
Ja.
An äh, oh, ich kennt doch ich kennt viel über den Album so an lang über den Album schwärzen dann obwohl der größten Deal auch aus Coverversionen besteht von anderen ne? zum mhm. Beispiel mhm. ganz bekannt das Lied hört von Johann Lisch gesagt von weil sich Lied von Nine Inch Nails aus äh, wat hie gecovert huet op seng Art a Weis an äh, souguer den Trent Reznor vun Nine Inch Nails huet den nogesot gehat, jo, ab elo ass et säi Lidd. Dat ass och wouer. Ech mengen, et Ja. verbënnt keen et méi mat äh, Nine Inch Nails, gell? Nee, nee, das, Ähm, das das säi Lied an äh, net net net sech och domat mengen ech bei villen zu der wéini ass den rauskomm äh, Ufang Ufank 2000 dann, ja. Ech mengen Ufank 2000, ja.
Ja. Huet en sech och dirop gemeet, bei vill Leit, eben Jugendlecher, déi guer keen Johnny Cash gelauschtert hunn an wou e bëssen dee Lien ja. kruten zu der, ja, wéi s du sees, zu dem ah, Blues wëll ech nennen. Wie, wie kannst du. Dat ass och ke Country, dat ke. Ja, so. war fir mech mat den Drockstar an äh, de Country Sänger se. Ja okay, okay.
dat ass eng Beschreiung. Ja. Awer dat d'American Rei ass nach anecht, dat si wéch nach méi einfach Emotional an, an, an, an depressiv.
De bëssen depressiv ja. Also schéin gleichzeitig och schéin. Ja.
Ja, och en ganz wichtege Musik an natierleche generell an der amerikanischer Geschicht. Ähm, Wa man scho bei so Legende sinn, hu man nach dathilech och Gréissten wéi David Bowie gell? Genau, genau. Wo och wichteg ze nennen ass. Auch große Fan von him. Ja, ja, den äh, Den Här Stardust, ne? Genau, genau.
An, äh, jo, also ech mengen, ech mengen déi Lëscht hei, dass, wéi de Pit seet, dass esou duercherneen an all Genre gemëscht, wéi si bei klassescher Musek deelweis esouguer, äh, dass, dass, voilà, also dass net elo fir ze soen, Nee, ech kennen dat net. Ech wëll dat net lauschteren. Ech denken dat einfachst ass dat hei eng Kéier wierklech vun hanne bis vir ze lauschteren. Kéint ech mer virstellen, kéint kéint de Leit gefalen. Jo, vläicht enke sou am Auto lafe loossen, wann deen viirt am Hannergrond, kënnt een enke probéieren. Ech gesinn vun dir sinn vill Saachen drop, wou ech lo net direkt kennen. Mee dat ass meeschtens esou. Also Deelweis emol, mat wat wëlls du Franséischen an wëssen? an Spueneschen. Ma wat hu mer do? Mario Bacuna e Mundo Carneiro. Wat kanns du mer dozou soen? Ah, den Mario Bacuna, Edmundo, jo. Den, ähm, dat ass en brasilianeschen, ähm. E brasilianesche Gittarist. An u sech ass et eng komesch Story, wéi ech déi kenne geléiert hunn. An ech si komescherweis extremst drop peche bliwwen, obwuel et och u sech guer net mäi Genre ass vu Musek, well déi maachen eng Mëschung aus Bossa Nova a Soul, an Folk-Elementer, wann ech dat elo esou ka soen. An u sech, äh, meng Fra an ech, mir kucken eng, eng, äh, eng Serie op Youtube, äh, déi Sorted Food heescht, dat huet guer näischt mat Musek ze dinn, u sech. An, ähm, ass an enger Episod, äh, wou dann déi véier Dudes, déi de Sorted Food Channel, an klengen Tipp fir all déi Foodies dobaussen, checkt iech dat eran, dat ass scho gäil, ähm, déi ginn, Déi ginn duerch London Nightlife an jo an engem Club trëtt dann de Mario Bakuna op an ech äh, ech war lo net ech ech wëll net soen wow, en huet esou gut Gitter gespillt oder en huet esou gut gesongen, mee et war einfach déi déi äh, dee Level un Emotioun, wou deen do eriwwerbruet huet an deene puer Sekonne wou ech dat gesinn hunn, gell, esou. Okay. Okay, dat do kléngt, dat do kléngt richtig nice. An ech, ech kenne mech, ech wëll net soen e bësse mat Bossa Nova aus. Bossa Nova ass schonn e ganz speziellen, awer éischter méi südamerikanesche Genre. Wéi géifs de dat beschreiwen, fir een, deen elo net weess, wat dat ass? Bossa Nova ass, wann s de géings, ja, wéi, wéi beschreift ee Bossa Nova? Dat ass eng ganz gutt Fro, wou ech der net einfach esou ka beäntweren. Ech froen, well ech weess et net. Ech, ech ka elo näischt mat deem Begrëff ufänken. Bossa Nova ass halt gären ëmmer op, op Spuenesch oder Brasilianesch gesonge well et.

net gären huet, kann ech mer virstellen dass Bossa Nova gären huet well et dat ass awer éischter op op den Storys bezunn wou se sangen, op der Aart a Weis wéi se spillen oft ass et wéi hien elo zum Beispill de Mady Bacuna spillt akustesch Gittar oder spuenesch Gittar, dat ass e Monster gell ganz éierlech an den Edmundo spillt spillt Perkussioun hannendrun méi ass et u sech net. Dat ass wierklech esou. Dat ass zimlech simpel. Dat kann scho vill sinn.
Dat kann scho vill sinn. Mee et bréngt, äh, et bréngt ganz vill äh, Emotioun eriwwer. An hien lo, den Album Where Rio de Janeiro meets Bahia ass do, wou hie gebuer ass, mengen ech. An am Fong, du kéinst dat dote ganz éierlech kéinst de lauschtere wann s de gings, solo, Klischee, duerch den Dschungel fueren. Du fiers duerch eng verloossen. Streck Richtung en Duerf, wou s de eppes Wichteges domat verbënns. An dat Lidd do, Merca dole Siri, ass, keng Anung, ech sinn esou krass drop haache bliwwen. Ass leider, leider si se nach net esou laang dobäi. Dat war elo säin éischten richtegen Album virun, ech mengen, een an e hallwem Joer oder esou. An deen ass bei mir nonstop, wierklech nonstop am Auto gelaf, gell. Ech hu soss näischt gelauschtert wéi dat an ech war verzaubert dovun. An ech hunn herno och erausfonnt, datt seng Saachen och op Bandcamp sinn. Also okay.
ech kann déi nëmmen recommandéieren. Net méi ech meng dat ass éischter fir Leit, déi Leit, déi wëssen äh, akustesch Instrumenter ze appreciéieren an eng eng gewëssen Eng gewëssen ähm, Déift an eng gewëssen Form vun ass eng gewësse Form vun Expressionismus, wat déi do man. An ähm, ja also ech, äh, ech kann et just recommandéieren, de hunn ech et dragesat. Mhm, mhm. Ech Okay, kenne okay, et nach net okay. laang genuch, mee ech soen ja, dat do ass richtig geil, geil Schäiss, gell. Okay, okay.
Dat ass, dat ass mol esou vill dozou. Hues du nach Froen? Wat soll man dann nach? wat Dat ich net Combo kennen?
wahrscheinlech. Äh, ja, dat Combo seet man du och näischt, ja. Dat Combo ass genau sou eng lüsch Story, gell? Dat, äh, dat Combo sinn an enger Folg vum Anthony Bourdain senger No Reservations Folg, wou se a Portugal waren zu, zu Lissabon, sinn si do opgetrueden. Dat ass wéi wann s de gings, ähm, Tito Tarantula géing suelen, awer am instrumentalen, portugiseschen an e bëssen halt déi portugisesch Folklor heescht och ganz vill. Ech mengen déi portugisesch Musek ass oft vun, ah wéi heescht de Genre elo scho méi? Hunn ech et vergiess. Léift mer iwwerzong, ech kommen net drop. Erënner mech drun, datt ech dass ech dat muss sichen dass den okay. ähm, das äh, Folklor baséieren dat erzielt halt Geschicht vun der Oppressioun an dem äh, dem ex den äh, der Diktatur wo Portugal durchgang also gewëssene okay. Genre vu Musik okay. stan Min an die Kas fir heescht de lo méi Ech komme net trop Kannst du net schnell googlen so. Ja wie gin ich Port Portugisesch depressiv Musek oder wat? äh, ah, Fado, Fado, voilà, so heescht Fado, Fado okay, ass, okay. Äh, ass e gewëssene Stil vu Musik, äh, Folklormusik. An äh, si mëschen dat och gären an e Lider ran. Mee wie gesot, dat hat sech mhm. instrumental. Huet mech och ganz vill, äh, ganz vill beaflosst. Ech wëll net so an ménger Spillart derweis, méi wéiste op südlännesch Musek kanns drop agoen. Ech mengen ech war vill vun doheem alt alt halt äh, an der italienescher Musik äh, ganz vill matkritt, ass och ganz vill Päsche bliwe muss zun. Melosch wann ech u spuenesch Musik denk, kënnt der dee Klischee, datt egent deen Tango danzt an egent dee mat enger spuenescher Gitter do steet äh, seng Zeen Flamenco, so. voilà, Flamenco gell.
Flamenco fan se och mega geil. Das, das nice, mit das leider och extrem Klischee verbonnen gell. Äh, Jo so wie vill so wie Metal och so wie Metal och ja ja absolut mee wann ech Portugiesisch muss ich denken Eierech lo bëssen do natilech meng meng Hänn drageluet hun a gesot okay wat wat em wat geet et do? Ech kann dach et net soen, well du verbënns awer ëmmer datt de südlänneschen Deel, a wann et ass effektiv esou, Portugal, Spuenien, de Süde vu Frankräich, Italien, Griicheland, Kroatien ass vu Folklor dominéiert gell. Mhm, mhm. An ähm, do fan ech da cool, wann Bands wie dat Combo eben probéieren dat op eng modern Aderweis ze machen. Dat huet mech do bëssen se och ähm, do ze motivéiert do bësse méi genau ze sichen. Ech mengen zwar net, dats et Jonge nach ginn wech schon ebech näicht wie vun hinne gesinn. Okay.
Ähm, wat ja ech, ech man einfach weider, well ewendriwer as och appss wat mar ganz wichteg ass perséinlech. Ja. Okay.
Ähm, dat ass awer éischter vun doheem aus. So. Äh, mäi Papp huet un der Säitchen, nieft sengem ganzen äh, Glam an Hard Rock an Heavy Metal, och ganz vill äh, World Music gelauschtert. Eben och, ich menge Mild Goldfield ass mat de Joren och zu enger Weltenmusik ginn, well et Et gouf kee Stempel. Ech mengen, jidderee kann eppes domat ufänken oder fënnt zumindest iergendeppes dran erëm. An do ass Andreas Vollenweider. Dat ass nämlech deen Här, deen an den och scho 70er Joren oder esou, deen huet sech geduet, Hm, ech sinn Harpist, heescht ech spillen Harf, mee ech wëll awer net klassesch Harf spillen. well mer dee Prinzip e bëssen, ech iwwerdreiwe elo, gell, dee Prinzip e bëssen op de Sak geet. Also man ech mer eng elektresch Harf. An huet sech awer déi elektresch Harf gebaut an huet Okay. äh, ganz vill, ech wëll natierlech och rëm zur betitelen, an der Folklor an Underground-Zeen an dann och an dem, well dat, dat ass kee Pop, dat ass alles instrumental. An ähm, en huet äh, och e ganz Koup Albe gemeet, e mécht nach ëmmer Musek, well dee Mann ass och scho wäit, ech menge wäit an déi 70. An ech hu lo hei zum Beispill dat Lidd Caverna Magica geholl, wat vum Album Caverna Magica ass. Keng Ahnung, ech hunn, ech hunn déi Lidder doheem gelauschtert duerch mäi Papp an et gouf eng CD, déi Andreas Vollenweider Trilogy geheescht huet. Dat waren u sech seng dräi éischt Alben. Déi kanns de wuertwiertlech vun. Ufank bis en lausren mhm. dat ass fir viel dat Backgroundmusik fir mech ass bësse mi och spirituell o kult wëlech lo net zo wat huet neich stummer ze méi Et ass och zu den den den den den de roude fuer dem dee sech duch all Album zitt eng Rees duch net duch Zäit a Raum eng Rees eng Rees duch Bierger duch duch duch séien duch eng Rees duch d'Welt am Fong.
Cool. An okay, äh, cool. sinn extrem vill Instrumenter dran och wie gesot Harf hunn ech gesot Erhu äh, äh, Erhu ass déi japanesch chineesesch Harf ähm, ah, sorry, ja, Gei. Okay. Gei, ja, sinn ja, an ja. Äh, du hues gut sënn, dat ass nach en anert Instrument äh, en chineesch Instrument. Dat fik schon alles an dus Drums dran, du och se lo elektrisch mhm. Gita dran das Flüten, okay, cool. das, das wirklich voll gepackt man mat Stuff. An ähm, ech laschen dat och haut nach ëmmer, sos ging et net stoen. Ge. Mhm, mhm. Voilà.
Cool, cool. Na, klein aber Fall, wie schon allein drüber schwätzt, klingt das wirklich äh, interessant. Und ähm, ich meine, das ist auch für mich ein guckenswert oder ranlauschterenswert. Ich, ich muss sagen, also wann ich da keinen Tipp gehen, so wie ich dann am, am, am meisten appréciiert tun, das war, du weißt, dass du eine lange Strecke für und da ist. Und du musst da dran. Et kann um Ufank iwwerwältegend sinn, eben well deelweis esou wéineg oder deelweis esou vill an engem Lidd passéiert. An, ähm, mee ech perséinlech hu mam Lidd Caverna oder mam Album Caverna Magica, do verbannen ech déck vill an ech denken, dat misst ech och als mäin absolute Favorit un Album en. Huet och souguer an den Achtzeger, muss ech soen, huet en, hat e souguer deelweis Succès mat MTV, Ah. Ça y est. Ja, okay, gouf Lied, gouf Lied, äh, wie hecht dat schon méi? Dancing with the Lion. Hm. Dat hat och e Videoclip, katastrophale Videoclip, kannst du net kucken, gell? Das schrecklech verpixelt an kitschech an klischeeméisseg en jen. Ähm, méi ja, also en ass nach ëmmer do an da staunt mech ëmmer ëm. Ech sollt den effektiv virun zwee Joer a schënnen och schon live gesinn hei zu Lëtzebuerg. Okay, cool. War an der Philharmonie, dat war ech wëll net so 'n Dat ass ëmmer einfach gesot, dat ass en ah, ee vun deene beschte Concert, wou ech jee gesinn hunn. Mee et war Ja. menglech deen interaktiivste Concert fir Leit, wou kucke waren. Well ähm, hien huet och do, dat sinn alles halt, f- ech soll emol, pff, dat sinn alles esou, ja, All Museker weess wat e mécht a bréngt et fäerdeg d'Publikum mat eran ze zéien. Mir hunn deelweis souguer misse matman an et huet do also ech fannen elo einfach e Lidd, en huet e Beat virginn, deen een, hien ass mat der Harf nokomm, ech mengen wat hate mir dobäi ausser eis Schlësselen, do huet en eis opgefuerdert, weess de, jiddereen huet mat de Schlëssele matgemeet an dann huet mer misse klappen. Dat war, dat war einfach e geile Concert op eng ganz spiritueller Aart a Weis. Äh, dat cool wann du och äh, Publikum mat afferbënns an deng Musik absolut cool.
A wie gesot fir an zwee Joer oder schmenge so go méi lang ja 3 Joer sollten se seit méi wie 15 Joer nee seit méi wie 10 Joer ëmmer Konse ginn. Irgendwou an Däitschland an nach durch die ganze Situation ass dat alles ofgeblose ginn an do hat ech och schon Ticketen. Also wann ech dee ging na enke kéint live kucke go ginn ech dat ging ech dat definitiv machen gell. Okay okay ma ich mein ja. du wärst auch dobei aus ja, dat mol ran also wie gesot das net jiddrengem seint mee mhm. ech denken dat kéint dir gefalen. Sin och nach grad eng kleng Rei duerchgaangen, ech weess du has mir och, du bass jo och ganz grousse Synthwafer. Ja, ja.
Ech wollt se, ech wollt lo fir déch eng Kéier nach kuerz op e Genre agoen, wou mir och allen zwee gutt fannen, e Genre deen ech och ëmmer erëm am bësse, zumindest e bëssen am Metal erëm erkennen. Ah, okay. Dat ass den, äh, den Jazz. De guten Jazz.
Den Jazz.
Da war och meng Fra war schon 10 Joer hier, wo mer bëssen den op de Gu kommen sinn so ne. Ja, dat ass ziemlich gleichens geschitt. Ja egentwéi an och onofhängeg vun neen, dat net ja. den aner beaflosst huet ne. Ja, ja. An äh, ja Jazz ass och eng Erfahrung mech besoen, dat ass so abstrakt Musik deelweis gell. Small Art. Et gi jo verschidden Sorten dat gi ja. de Free Jazz, de cool Jazz, den, den, den de Fusion Jazz an hei an do gell. An net alles ass och dat wat ech op den Ger lauschtere gell. Me et gi Saachen do, die sind einfach so berouegend op eng Art a Weis gell an so so chillend. Ja.
Dat schwéier et ze, ze beschreiwen Jazz. Ja ja ja zumal eben och well et sovill Variatiounen ebe gëtt ne. Mei äh, schon zum Beispiel een vu mengen absoluten Lieblingsalbumen, wat ich muss so kurz rëm fannen, äh, wat och allgemeng als ee vun den beschten Albumen mensch im Jazz bekannt ass, dat ass äh, den ähm, Kind of Blue vu Miles Davis. Mhm.
Äh, jo. Das, das, das, das einfach en absolute Klassiker ne? Ich mein, das, das alles gesot gin Dat kann ich vum Hande bis fir kann dat kann dat duerchlauuschten dat lauscht dech so gut so smooth gell an äh, ich mein du sucht John Coltrane ha irgend vu dran ja, John Coltrane mat Giant Steps den Album och ja voilà, ja, das och das och sau guten Album ich mein de werden direkt äh, nu gebe ich dir plaieren op Platz 2 vun bestenchten Album dat das dat das mein Album wo ich kann Mech och wierklech ah, stonnelaang. Ech mengen d'Lidder daueren deelweis och net all ze laang. Jazz ass komplex Musik, mee dat ass en Album, wou ëmmer rëm leeft gell. An ech muss och soen ech hunn John Coltrane, obwuel et awer ëmmer déi selwecht Spart war wéi Miles Davis, hunn ech ëmmer léiwer gehat. Ech weess net firwat. Miles Davis ass absolut gäll Schäiss, keng keng Fro gell. Mee ech weess net, ech konnt mech éischter mat, mat, mat, mat Téin vum John Coltrane verbannen.
Jo, kloer.
Mee jo, dat ass effektiv, wou s de et virdrun ugeschwat hues, esou, et war zimlech onofhängeg vuneneen an awer, ech weess och, dat war déi Zäit, do hu mer wierklech eng Zäitche, mengen ech, soss näischt gemeet wéi Jazz gelauschtert, gell? E bësse schonn, jo. Esou wierklech esou an och deementspriechend eloquent geschwat. An och Concerte war haaptsächlech Ja Jazz an Jazz Rally ja. so Sache wie dat.
Genau genau genau.
Und war och äh, schon an Ormer ge och am Mette dann Sache gesicht die äh, vum Jazz inspiriert waren oder zumindest genauso verregt waren wie Jazz ne? ich mein du fällt mir du hast alle eich Dillinger Escape Plan ja. äh, Kap an äh, du hast na so, so, so Mathcore Sachen ne? wir mhm. sogar och am, am Death Metal ne? am technischen Death Metal ist viel vill Jazz gespillt jo. dran Mëttlerweile fan Joch Black Metal Saachen, déi so Saache dran hunn an dat ass einfach schlieben die Kombinatioun einfach an äh, Jazz ass ëmmer ah, ja dat ass einfach schwéier ze beschreiwe ge méi dat ëmmer so eng Musik dech och am Herz mat dobäi droen sinn. Ech ech ech äh, fir mech ass äh, Jazz u sech. Wann ech misst Jazz mat enger Metal Spart gläichsetzen ass fir mech Jazz wéi Progressive Metal. Jo jo absolut an net sou vill vun och vill jazzeg Elementer dran jo mam jo nach aner Bands jo dat jo dat wouer dat recht. Leider hu mer elo net ganz vill Concerten och gesinn ech meng deen eenzege wou ech mech och dru kann erënneren vun effektiv international äh, stars dat war den Gregory Porter war mein genau ja Pff, ultra begabte Sänger also mega mega gut ich meine natürlich mhm. dann net den Jazz mat demen Jazz äh, Gitarristen oder Jazz Sänger ging so okay dat ass de shit ge mhm. dat, dat dem Moment einfach so gepasst an äh, ja ich, ich, ich war hin erwäsch von him Ne? Och elo nach lauschten ech se ganz gär. Ech mengen, ech mengen du lauschters och do bëssen éischter queesch duerch de Gaart, mee ech bleiwen halt ëmmer gären op him pechen. Okay. Keng Ahnung.
Okay, okay.
Vu den anere Sänger elo kennen ech elo net ganz vill, wou okay, natierlech just de. Chet Baker, deen ech Ja, ja, immens voilà, gär.
wollt Dat ech ass grad esou soen, ja. e charismatesche Sänger. Ah, deen huet eng, eng Stëmm, gell, seng vibréierend, schéin, schéi Stëmm einfach, gell, déi sou. Ah, dat ass och schwéier ze beschreiwen, wat ech Mhm. dobäi fillen.

Gëlle mo gär so als den Zigeiner Jazz bezeechnen, wo ja. dat jo hat nimme so derf nennen. Äh, me dat awer genau dat spiegelt genau dat riwer an äh, doch äh, Gitter gespielt na do eng ganz speziell Aderweis fir spillen ja. Puppen och äh, verlor huet beim, beim Brand an dat man gemëscht beim Stefan Grappelli Sänger Sänger geil geld das mm, very first Queen absolutut.
Ech mengen, wann, wann, wann ech lo un den Django dengen, denke gell, deen huet och ganz vill déi franséisch Musek beaflosst, Ja, well absolut.
et, e- e- et huet halt dee franséische Klischee. Et kléngt vläicht no Jazz fir déi eng, et kléngt awer éischter no, keng Ahnung, du kanns, Solo, du sëtz op der, op der. Op der Place Montmartre zu Paräis an du lauschters Django an dat passt einfach. Ja, dat passt. Dat ass esou Klischee, gell? Oh dat ass esou, dat ass esou krass Klischee, mee dat ass awer esou wouer, gell? Mm. An wa mer elo schonn dobäi sinn, da géing ech nach just eng Kéier kuerz op eppes an, wat s du vläicht och net wierklech kenns. An dat ass, dat ass da éischter dann. äh, Songwriter Pop an dat ass äh, Saz, die franséisch Sängerin. Ech kennen dat. Mein Kennst Bruder du, lauschtert voilà. dat, ja. An ähm, da- da- dat ech schon hat och aus Zoufall kennegeléiert, ach schon éiweg hier, dat se och schon laang dobäi. Ähm, an hat verbënnt halt den äh, ja den Fran ech will net so franséische Swing, awer so Eben dat wat den Django gemeet huet fir seng Zäit huet hatt gemeet an huet och dann e ganzen Album wéi Paris heescht se näischt da heescht den Album einfach hat huet hat huet de ganzen Album halt senger Stad gewidmet an en ass och iergendwou esou geschriwwen wéi den Django ging schreiwen op enger franséischer Pop mat mat eben deem wéi s du sees den Gypsy Jazz oder den de Musique Manouche, wéi se gären och genannt gëtt, gemëscht an ech keng schon den Album mega gär. Vill Sache vun dem, wou et sos mécht ass nee, net so dat, mee den Album ass wéch gäil. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool.
Ja, an ähm, ech denken eng Band, wou mir allen zwee och nach lauschtere, wou een och kann enke definitiv uschwätzen, dat ass äh, d'Loft, wa mer souwisou scho bei de Fransouse sinn.

Absolut, absolut. Ja, ass cool an huet och laang Lidder geschriwwen. Ech meng dat Lidd, wat mir lo hei dra geklaakt hunn, ass La femme d'argent. Ech meng dat ass och mat hie bekannt, dës Dënn, gell.
Dat huet och eng, eng, eng anstänneg Längt. Ech, ech perséinlech si mat Är a Verbindung komm an menger Glanz-Kifferzäit. Jo, ma jo, dat ass och genau, dat ass och genau dat. Kolleeg deemools, deen huet. Deen huet dat Lidd lafe gelooss, wéi huet dat scho méi genee heescht, vum Ten Thousand Hertz, Legend huet dat geheescht. An dat huet mat esou engem, den Intro vun deem, vun deem Album hat esou en, wierklech esou deen extrem déiwe Bass-Beat mat ganz dezenten Nouten niewendran, do konns de wierklech dech gären dra verléieren. An entweder du bass, du hues dech dra verluer, oder du bass einfach ageschlof, gell. Well et deng, well et däin Häerz an däi Gehir masséiert huet mam Beat, gell? Also dat war scho cool, muss ech soen. Och en, dat sinn och esou Erënnerungen halt, wou gäre bei Lidder bleiwen, sou Kloer, lusch kloer, Saache wéi kloer. dat.
Wa mer lo An, schonn a bësse beim, beim Trip-Hop sinn, dann ja. ech hunn och, wéi gesot, wéi ech schon virdrun erwähnt, ech hu Massive Attack Mem, mem, mem. äh, dragesat gehat mam Album Mezzanine, och ee vu mengen absoluten Lieblingsalbumen, vun hanne bis vir.

Ja, wat hun mer nach hei? Lo wou ech eng Kéier grad do duerch ginn. Oh, ech hun natierlech Ja. och Bon, wou en natierlech net däerf vergiessen, ech weess lo net, ob ee se hei kann dra sto loossen, mee ech hunn se einfach mol dra gesat, mir hunn och ganze Koup Lëtzebuerger Saachen. Leider fënnst halt net ëmmer alles. Wa mer lo bei och sou Indie, Indie-Folk an sou Indie-Folklore-Saache sinn, wéi huet dat scho méi geheescht? Claudine Muno and the Luna Boots, dat war och eng Zäitchen eppes, wat ganz vill gelaf ass.
Ech mengen, ech hunn gesot Indie-Folk.
fënns de leider net vill op Spotify, defir konnte ech et leider net drasetzen. Mhm. Ähm, aner Sachen, Daniel Balthasar ass mega wichteg, wann ech das Mhm. vielleicht ee vun denem gréissten Export, oh, Export, äh, Ja, äh, ja, gréissten, kann ich schon ein bisschen suchen, so. an ähm, en anere wo ich net fond hun den Julien Arpetti ass och ganz groussen Musiker seng ze hat op Franséisch méi swat Fannen ech gudd. An dann natierlech eis Jonge vun Eternal Tango déi zum Schluss vun hirer Carrière halt e bësse méi déi soft Säit wëll ech elo net soen, et ass ëmmer nach Eternal Tango bliwwen. Dës hunn ech e bëssen nei entdeckt, muss ech esou soen.
An dann hunn se och ee vun hire beschten Albumen iwwerhaapt awer gemaach, ne? Jo, absolut. The Golden City.
Wann ech den Album virdrun kucken, wat war dat scho méi, First Round at the City Café, gell, dat huet näischt domat ze di gehat, gell, ech hunn dee selwer hei leien, gell. Uh, dat ass Kontrast pur gell? An, äh, leider sinn si och schon eng Zäitchen nëmi dobäi. Äh, Welcome to the Golden City war hier mengg gréissten Erfolleg generell. Mhm. An och dat Lied de Golden City dat war dat war geil dat fir eng Lëtzebuerg Rockband deemols war so okay dat do Respekt gell. Dat en absolut Radio Radiosong Ja ja an dunn hat man nach äh, Dii ech leider och net fonnt hunn, dat war halt aus Eternal Tango ass Fox ginn. Oder herno, oh, wien se herno geheescht, äh, oh, wie heeschten se da lo? Äh, ja, da ich mengen, war Fox mat 2x, si mal nemi ganz sécher. Hm. Hun jo leider och neicht fond an äh, äh, net bring me the horizon wie Angel at my table so. Sorry. Ah, ah, they, ja, ja. bring me ja, that, stimmt. Vergiss et, aner Sport. A Freck, jo, déi hat ech ganz vergiess. Jo. Ja, déi, dat waren och sou meeschter méi sou den, äh, den dee rockegen, vläit och schonn deelweis méi haarden Deel, mee et waren nach ëmmer radiotauglech an Absolut, ass ja. och ëmmer gäre vertruede ginn. Äh, ja, an äh, wat hu wat hu mer nach esou do? Also wéi gesot, déi Lëscht hei déi wäert sech och iwwer déi nächst Joren definitiv entweder ver vläit en Update maachen, dass mer Saache wechhëllen oder et ka sinn, dass an zwee Joer wäerten sou 3.000 Saachen hei dra stoen. Dat kann och ganz gutt sinn.
Ech sinn nach en e grousse Fan vun elektronescher Musek, eppes wat vläicht heiansdo am Metal net gär gesinn ass. Dat sinn der vill, déi kënnen dat guer net hunn. Äh, ech hunn Techno zum Beispill relativ gär. Äh, de gudden Techno aus den Ufanks 2000er, vun Saache wéi DJ Wash, Chris mm. Liebing, Carl Cox, äh, Sam Fate, déi ganz Geschichten äh, sinn och An der Zäit oft op Techno gaangen an sou gell. Dat huet och Gerne, dat huet och seng seng Atmosphär. Seng Spuren han elo.
Dat och, dat och, ja.
Dat huet seng Spuren. An ech lauschten och haut nach heiansdo gär am Auto, gell. Ja. Ass nach ëmmer och, och méi chillegen Elektromusik, ne, wéi zum Beispill ech hat Dai hei dra gesat mam Lidd Fantasy, och mega gäil. An jo, och wéi s de scho virdu schonn.

Joren Flair. Jo, mat. Sou denkt een un Miami Vice, un GTA Vice City, un Miami Beach, mat ganz vill Rosa, mat sengem Ferrari Testarossa duerch d'Haaptstrooss fueren. Sou dee Flair, genau dat bréngt dat riwwer, ne? Jo. Huet och ganz e ganz grousse Coup elo kritt an deene leschten zwee, dräi Joer, wou dat esou explodéiert ass op eemol un Synthwave Artiste wou lénks a riets oppoppen, gell? Da war Perturbator aus Frankreich, ja. die sind dann nach no kommen, die hatten dat ganz dann ein bisschen méi op eng äh, dystopisch Blade Runner Atmosphär bis méi gesat geil, die och mega mega geil fane geil. Absolut absolut recommandéiert das wirklich Musik das lauschen da so gerne. Hm. Ja, doch sollten äh, äh, Rockhall kommen lo, das lo nächst

gesot ähm, an och virgeschloen. Ja méi dat ech schiessen ech dat effektiv am, am, am coolsten ze lächen ass dat wann de ënnerwee bass. Ja dat absolut Automusik dat so de Glanz Automusik am bëchten nach van nuecht ass oder du fiers duch eng duch eng Staat an ne an d'Luuchte kom dann géint gellflechten wat bësse verreenten Wierder so dass mm. Mm. Mega geil. Mm -hmm.
Ech stellen och grad fest, wa mer grad vun esou Saache schwätzen, mir hunn och e gewëssene Faible fir Soundtracks, mee deers hu mer elo guer keng hei dran. Deers hu mer komescherweis guer näischt dran, jo. Jo, wann s de dat elo esou beschreiws, duerch datt datt däischter, vill Luuten un, verreent, du fiers duerch eng Stad an du héiers just e Saxophon, da muss ech direkt un Taxi Driver denken, ne?

Ja, dann hu mer natierlech och dat komescherweis hu mer ni esou wierklech Schwämm domat gi sinn. Ech menge schwätzen ech fir eis zwee, obwuel ech och net wëll soen, datt alles schlecht ass. Ech mengen ech hu lo selwer hunn ech eppes, ech mengen ech hu just eppes dra gesat, wou Hip-Hop-Orientatiounen hunn. Jo, dat ass wouer. Sinn och ni wierklech, jo. Dach ech menge sou Gréisste wéi wann se an Dokter Dre mat Snoop Dogg oder Busta Rhymes ee Lidd och oder nice. NWA mega gäil gell yeah. déi oldschool Saachen ass den en 80er an dee was nach ufangs 90er dat war gäile Shit gell den echte yeah. Gangster Rap de rauskomm ass an den USA yeah. awer yeah. haut dat wat haut sou ass dat ass echt wie sou mm.
Dat och muss ech so fir mech persinnlech nie eppes wouch wéckeg intensiv siche gell das nee nee, geéiert nee. net zu mengem Repertoire dat stimmt nie ja.
gemet. Wann ech elo natierlech esou kucken, ech hunn ass vläit elo dat falscht Lidd dofir geholl. Ech hat Nujah Best dra gesat.
Nujah Best war en japaneschen ah, ja. DJ, wou Lo-Fi an Hip-Hop gemëscht huet an huet och ganz oft mat japaneschen äh, Hip-Hopper äh, zesummegeschafft, wéi den Tu Shing. Dat Lied hunn ech leider elo net fonnt. Soss ging dat och hei stoen. An dat war ganz vill un der Oldschool orientéiert. Awer mat deem typesch japanesche Flair. Cool.
Oder ähm, bah, Mondo Grosso ass éischter lo so House, kann ich das vielleicht Ja, so soen. ja, ja.
Ja, dat hat hat lo einfach- Acid Jazz.
Acid Jazz, genau.
Ja. An äh, ja, also. pff, Mir hat mir hunn Daft Punk net dran. Weißt du, mir hunn Daft Punk vergiss, Ja, wo och ja, wichteg stimmt. ass.
Mee wéi gesot, ech mengen déi Lëscht do, a mir sinn elo scho geschwënn, oh freck mech, schwätze scho geschwënn eng Stonn bal eran.
An
wéi Der, wéi Der matkritt, och wann eis de Metal ganz wichteg ass, sinn eis déi aner Saachen net vill manner wichteg. An ech denken, dass a jidderengem sengem Interesse, wann en einfach säin oppent Ouer oder e generell en oppent Ouer huet, An mol Saachen lauschtert wou e gewéinlech vläit net géing uklicken, et weess een ni wat ee kritt gell. Et ass wéi, wéi géing de Forrest Gump soen, he mat der, mat der, mat der Schachtel mat Pralinen, weess een ni wat ee kritt. An esou ass et mengen ech hei genau d'selwecht. An. Ech hunn nach, jo so, so du. Nee, nee, so du, so du.
Ech hunn näischt méi ze soen. Ech wollt also als lescht Fro wollt ech da so froen, hues de iergendeppes, looss mer sou ierg eppes Mainstream musekméisseges, vläicht elo net onbedéngt esou guilty pleasure, awer schonn e bëssen, wat s de nach géifs drasetzen, esou also wierklech eppes kommerzielles? Mainstream? Mainstream? Ja. Woa.
Déi Fro hunn ech mer elo net wierklech gestallt. Ne?
Well ech och, well ech och, ech muss soen, ech maachen net den Ënnerscheed tëschent Mainstream an. Zumools ass schwéier an, an, an esou deem allgemengen Déngens.
Ginn ech der Recht, jo, mä eppes elo, wat, wat, keine Ahnung, eppes, wat s de genau esou gutt 10.000 Mol am Radio kéints lauschteren, also kéint lafen, looss mer esou soen. Esou guilty pleasure artist.
Ok dach, mee awer och net alles muss ech soen. Wa mer do eent afält, da muss ech Sia soen. Blablablä. Dat schafft Zee Bulle Dir, näischt. dat schafft Dir gär mam David Guetta zesumme. Ech meng David Guetta Okay. ass jo souwisou schonn Ja, ja, dat ass e groussen Numm. Äh, voilà.
Mee äh, hatt hat äh, dat Lidd äh, Chandelier, dat war. Ech meng, dat wär sou en äh, Guilty Ah. Pleasure Lidd. Oder, etwas, oder ja. nach besser, sorry, nach besser. Lady Gaga. Genau.
genau voilà. Voll schon erwähnen.
An dem hin so net ofgeschwert mir dat do der pure Zouf.
Nee, ja. hat gedcht hun zollen lech gesat, aber hat so den den echten Den echten Debutalbum äh, vum Lady Gaga The Fame, den hat ech déck gär gelauscht dat geil. Jo Ja. ech ginn zou an ech ass mer scheiß egal wat Leit driwwer soen, ech fand den Album echt wie cool. Das catchy, dat so richtig Dance Music geil. Ech hat den oft ge- am Auto gelafen, wo ich so rausgaange war an so geng äh, ass cool. Lady Gaga eng sa gut Songwriterin, super Sängerin geil, nach ganz niewe laanscht gell an mécht och gut Lidder. Wann ech lo nach an eppes aneschters misst so so kommen. Mm.
Ja sos fällt mir och lo. Ah dach.
Dach méi lo bass de wahrscheinlech net mat mer averstan. Okay.
Ech ginn mengem mengem Gingerhead Kompatriot heiansdo och gär.

Multiply, déi sinn zimlech vill gelaf an do huet dat jo mat deem ganze Fame ugefaangen, wou och dat Lidd yeah. drop war, Icy Fire vun, vum Hobbit an do war se ok nee, dat do ass lo awer ze vill fir mech. Also seng Ufankssachen, ja.
do ginn ech der Recht, do ginn ech der absolut Recht. An seng mm. nei Sachen kann ech och net vill nëmmer der ufänken, da muss ech soen. An ech weess och noch net, ob ech dee kéint, ah, da, ech, ech nennen einfach lo, well ech hu lo grad d'Lëscht op, wou all déi méi komesch Sache stinn, déi net Metal sinn, gell? Do, ja, ass dat Guilty Pleasure? Ech weess net. Adele. Ah, ja. Och deelweils. Ja, ja.
An den Däitschen, den Däitschen äh, Pop, Soul-Pop-Sänger äh, Leif Eldin hunn ech schon ëmmer gelauschtert. Okay. Och haut nach, obwuel ech Näischt méi iwwert de fannen. Ech mengen hien huet och iergendwann eng Kéier gesot, nee, lo net méi. Dee leschte gudden Album war jo 2007 erauskomm, weess de. An dat war esou, mir haten een an der, du an ech, mir waren zesumme mat deem an der Klass, deen deen huet mech voll do drop bruet. An an keng Ahnung, ech hunn déck vill Lidder, konnt ech mech direkt domat identifizéieren an do sinn ech e bëssen do peche bliwwen.

Kënnt eis dat jo och gäre matdeelen. An ech denken, ech denken, dat war et dann elo och schonn erëm fir dës bësse méi laang wéi geplangten Déngens. Mee mir verléieren eis halt genau esou gär hei wéi bei anere Saachen. Dofir, mir, mir sinn allgéigenwäerteg a mir wësse vill ze schwätzen. Voilà. Genau.
An jo, ech géing soen, mir wënschen jidderengem dobaussen frohes Hören bei deem Komesche Wirrwarr wou hei elo steet. Genau, an ähm, merci fir d'Nolauschteren.
Merci och un, un, un déi dobaussen an merci Pit fir deng Zäit. Merci, merci Gilles fir deng Zäit. An dann ass bis geschwënn hei bei Kaméidi gings soun. Voilà, genau. Merci dann, bis demnächst dann.
Tschö.
Toodaloo.